Coeliwch neu beidio, mae World of Warcraft wedi bod yn ffenomenon ym myd y gemau'r ers deuddeg mlynedd bellach. Ok, dydy'r gêm ddim mor boblogaidd rwan nag oedd o'n ôl yn 2010, er enghraifft, pan oedd yna ddeuddag miliwn o bobl yn chwarae'n gyson, ond mae o dal yn, yn beth sy'n anhygol pan ydych chi'n cofio bod rhan helaeth o gemau'n cael ei anghofio rhwng mis. Mae yna estyniad newydd ar y ffordd, Legion, ac fe wnaeth y ffilm Warcraft diweddar blesio ffans o'r gêm eitha dipyn, tra'n drysu pawb arall yn racs. A dyna grynhoi'r profiad World of Warcraft dwi'n meddwl. Rhyfedd a nerdy ac annealladwy i bawb, ond y rhai sy'n ei chwarae. Iddyn nhw, mae'n dod yn agos at fod yn grefydd. Wel, dwi, coelwch neu beidio, erioed wedi chwarae. A pwy ydw i i wrthod unrhyw grefydd da? Rwan, rhaid i fi fod yn onest, mae yna reswm am y droedigaeth sydyn ma. Unwaith i chi gyrraedd lefel ugian yn World of Warcraft, mae'n dasgloi gwobr sgleiniog arbennig yn Hearthstone, mwy am hynny nes mlaen, sy'n handi achos mae'n rhoi pwynt cyfleus i fi stopio chwarae, rhag ofn i World of Warcraft ddod yn un arall o fy obsesiynau. Dim adolygiad ydy hwn, mae 'na ormod o bethau i'w gwneud yn y gêm i fi allu trafod popeth. Meddyliwch am hwn fel cofnod o fy nghamau cyntaf i mewn i fyd mawr iawn. Felly, dyma fy nghymeriad, i enw ydy Wyth, wrth gwrs, Blood Elf Mage, ac os ydy hwnna'n swnio'n rhy nerdy i chi, waeth i chi droi'r fideo yma ffwrdd rwan. O'n i am adrodd i holl anturiaethau, ond i fod yn onest fysa hwnna'n stori ddiflas iawn. Heb ddechrau, canol, na diwedd. I gyd nath wyth mewn gwirionedd oedd lladd nifer gwirioneddol stupid o zombies, trolls, creaduriaid rheibus. Dwi'm yn meddwl bod fersiwn y byd yma o'r RSPCA yn hapus iawn efo fo. O ia. Sa well i fi esbonio pam bod gen i arbrydiau fabi gorilla a rhyw fath o hanner drai canner aderyn yn fy nilyn i o gwmpas. Mae gan Warcraft system lle allwch chi fagu anifeiliaid anwes a'i greu nhw frwydro ei gilydd. Eto, fydd yr RSPCA yn gandryll. Ond do'n i'm yn gallu gweithio allan sut i wneud, felly oedd gen i anifeiliaid yn fy nilyn i o gwmpas drwy'r amser am ddim rheswm. Rhai mynd wedi edrych yn weird. Nath y gêm ddim job da iawn o esbonio i fi sut yn union mae defnyddio fy anifeiliad bach ciwt, Ac yn gyffredinol nath o ddim job da iawn o esbonio unrhyw beth, oni bai am y pethau hollol sylfaenol, symud, ymladd, ac ati. Nes i ddim gofyn i unrhyw un chwaith, achos er bod World of Warcraft yn gêm eithriadol o gymdeithasol yn y bôn, ro'dd fy mhrofiad i yn boenus o unig, a dwi'n dallt bod hynny'n tynnu lot o reswm i chwarae'r peth yn y lle cynta, ond o'n i'n Swil. Ges i gynigion, ges i bobl yn gofyn i fi ymuno efo nhw ar ei anturiaethau, ac un dyn yn cynnig ffeit i fi. Serchus iawn, cofiwch, ond do'n i ddim yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud. Pan mae'n y gêm di bod allan am ddeuddeg mlynedd, a chitho di bod yn chwarae am rhyw ddwy awr, da chi'n teimlo allan o'ch dyfnder rywsut. Sgen i neb i fi ond fy hun. Yr unig gysylltiad arall ges i efo pobl go iawn oedd pan oedd 'na griw ohonyn nhw ladd rhywun mewn pentre, o'n i wir angen siarad efo fo er mwyn parhau efo'r gêm. Felly, dwn i'm. Ella nes i'r penderfyniad cywir beth bynnag. Mae pobl just yn horrible. Beth bynnag, Mei Johnny, fel nes i ddeud, y dewis anghywir o bosib, a chysidro mae dim ond un peth fedrwch chi wneud ar gychwyn y gêm, sef taflu rhew at y gelyn, neu, mewn geiriau dipyn bach mwy prosaic, pwyso un ar y keyboard. Drosodd, a throsodd. Mae pethau'n gwella, wrth gwrs, da chi'n datgloi mwy o bwer a cudd wrth fynd ymlaen. Erbyn lefel deg, ges i'r dewis o saethu tân yn lle rhew. Nes i gytuno, achos dwi'n licio llosgi pethau. Erbyn lefel pymtheg, da chi'n datgloi talenta, sef ffyrdd ychwanegol o addasu eich cymeriad. Fedrwch chi glymu pwerau at ei gilydd i greu combos neu, mewn geiriau dipyn bach mwy prosaic, pwyso 2 ar y gîbord ddwywaith a wedyn pwyso 3. Ond does 'na ddim byd lot cymhlethach na hynny yn y rhan cynnar yma o'r gêm. Wna i ddim honni bod i di mwynhau fy mhrofiad cyntaf o World of Warcraft gymaint â hynny, er mod i'n medru gwerthfawrogi ar ôl trefnu rhyw 9 awr yn crwydro un cornel pitw o'r map gymaint sy'n a'i wneud yn y gêm a dyfnder y byd mae Blizzard wedi'i greu yma. Fedra i weld pam bod pobl yn magu gymaint o obsesiwn, neu o leia fedra i weld sut wnaethon nhw. Erbyn hyn, mae'r gêm yn dechrau edrach dipyn yn hen ffasiwn, a'r nifer o chwaraewyr ac felly y gymuned sy'n gwneud y gêm yn werth ei chwarae yn dechrau diflannu. Ac mae hynny'n siom achos dwi'n meddwl bod ni angen World of Warcraft neu brofiad tebyg. Di gemau MMO ddim wedi datblygu i'r un raddfa â genres eraill, er bod gemau fel Destiny di bod yn llwyddiant mawr ac yn gwneud rhei pethau newydd, yr un fformiwla sydd yna Mewn gwirionedd, mae'n hen bryd i rywun gymryd yr awenau a thrio gwneud rhywbeth hollol newydd rhag ofn i'r math yma o gêm gael ei adael yn y gorffennol yn llwyr. Wrth gwrs, bydd pobl yn dal i chwarae tra bod 'na reswm iddyn nhw wneud, a pam nes i yn y lle cyntaf, dach chi'n gofyn? Pa reswm mawr oedd gen i i adael y byd yma ar fy ôl a threulio naw awr cyfa yn y World of Warcraft? Wel, y fraint o gael chwarae fel y cymeriad yma. liadrin yn Hearthstone. Dim bod o'n newid y gêm, mae jyst jyst yn beth cosmetic. Dim ond darlun, ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r profiad o gwbl, ond da chi'n mynd dallt, o'n, on i hangen ni, oce? Okay? O'n i hangen ni. Ie. Yeah. Mi'n sicr ddim angen obsesiwn arall.